Di heftê çilê sala hezar ne sed sî û neh an de li nehiya Talînê û gundê Tilik ji dayik bûye. Kurê Zozana Dewrêş û Reşîdê Uso ye. Di nav civakê de navê wî Paşa ye. Di fermiyetê de Vîladîmîr e lê navê wî ser dikê Arsen Polatov e. Sutoyê birê wî derbarê pêşiyên malbatê de van agahiyan dide.
Em binambaleke ez dîxanî ne. Pêşiyên me ji du şerê sala hezar û heşt sed û heftê û heftan û hezar û heşt sed û heftê û heştan yê Uruz û Romiyan ji Eintaba Agiriyê koçber bûne, û hatine herema Dîgora Qersê. Di gundê Xerebe Dîgorê de cîh û war bûne. Lê demekî şûn da û sûyê kalikê me ji Emerîkê bi zimamê xwe cihê dibe û diçe gundê Sûsizê şên dike. Reşîdê bavê Arsên di sala hezar ne sed heftan de li vî gundê Sûsizê ji dayik bûye û sûyê bavê Reşîd ji berî rev û beza sala hezar ne sed hîjdan li gundê Sûsizê Miriye. Hêniyên malbatê di wê rev û bezê de cih û warên xwe dihêlin û alî Ermenistanê derbasî nehiya talînê dibin û di gundê Tilik de cih û war dibin. Di sala hezar neh sed bîst heştan de navenda Partiya Komînîst a Ermenistanê ji bo xwendinê Reşîdê û Su qanadê Kurdo jî nav da şazdeh xortê nêzdiyan, dişînin Lenîngradê. Reşîdê Wûso wek mamoste vedigere Ermenîstanê. Mîralî Raşîdov vê derbarê de van agahiyan dide.
Reşîdê Wûso bi tevlî Qanadê Kurdo li vir sê salan di Fakulteya Karkeran de di beşa Enstîtuya Zimanên Rojhilatî de dixwîne. Bi kutakirinê vedigere Ermenistanê û ewlîn di gundê Qulîbegiya Eçmîetzînê de dûr e di gundê Tilîk de bê navber şêst salî mamostetiyê dike. Reşîdê Uso li Sovyetê de ji wan ewilîn mamosteyên zimanê kurmanciyê ye. Mamoste Reşît zarên xwe hemûyan dide xandinê. Mamoste hemûyan e jî. Arsen Polatov xandina xwe ye pêşîn ya deh sale di gundê xwe Tilik da di sala hezar nesit pêncî şeşan de kuta dike. Heya sala hezar nesit şêstî li tilik bi komên çandê û hunerê re eleqeder dibe. Di sala hezar neh sed û şêst yekan de ji bo xwendina bilind Reşîdê bavê wî Arsen dişîne Lenîngradê li ba destpirakê xwe Qanadê Kurdo. Arsen Polatov li vir di beşa felsefeyê de dest bi xwendinê dike. Lê dema ku hunermendê pandomîmayê eyan Marcel Marso temaşe dike, fikra xwe diguherîne. Arsen Polatov di hevpeyivîna ku daye rojnamevan û nivîskar Tîmurê Xelîl de wiha behsa wê serpêhatiya xwe dike.
Gava min di Fakulteya Zanîngeha Lenîngradê ya Fîlozofiyê qûrsa pêşîn de dixwend, pandomîmîstekî cîhanî yê navdar Marsel Marsoyê Ji Fransî yê ku wek bavê pandomimayê tê hesabkirin hatibû Lenîngradê, ji min re li hev hat ku lîstika wî bibînim û wek dibêjin riya jiyana xwe bibijêrim. Min xwendina xwe ya li Lenîngradê de hişt, çûme Moskovayê. Di kursên artîsên pandomimayê a du salî de hatim qebûlkirin.
Piştî kotakirina vê kursê, Arsen Polatov li Moskovayê di Enstîtuya Çandê ango Vigîgê de beşa rejîsoriyê dixwîne û wek rejîsor aktör di Tiyatr Kîno Aktyorov de kar dike. Di serê salên hezar neh sed şêstî de Yekitiya Sovyetê ji bo hatin çûyînên hunermendan sînoran pariyekî nerm dike. Pandomîmîstê eyan Marcel Marceau ji Fransayê dem dem tê Moskovayê û komeke pandomîmayê ava dike û vî hunerî hînî wan dike. Di navbera salên hezar neh sed şêst heft û hezar neh sed şêst nehan de Arsen Polatov jî li ber destê Marcel Marceau perwer da. pandomimayê dibîne. Di welatê Sovyetê de ji wan hunermendên pandomimayê yên ewilîn yek jî Arsen Polatov e. Nivîskar Tosinê Reşît derbarê wan salên Arsen Polatov yên Moskovayê de vanagahîyan dide.
Arsen Polatov wan salan êdî wekî aktor beşdarî çend fîlman jî dibe lê ew bengiyê pandûmîmayê bû. Bade nîne wekî wê paşê navê keça xwe dayne Bêzar. Ew hostatiya xwe di vê derecê de bi pêş ve dibe. Li Moskovayê stûdyoya xwe vedike û şanoyên pandûmîmayê raberî temaşevanan dike. Ew wekî pêşexanê şanoyê Pandûnumayê tê naskirin. Di serê sala hezar neh sed hefteyî de rêvebiriya Osetyayê ji bo karê çandî rêve bibe, Arsen Polatov vedixwînin Orconikidze. Arsen heya dawiya sala hezar neh sed heftê sisiyan li vir dixebite. Komeke pandomîmê ava dike, bi xwe jî wek aktör dilîze. Di van dema de derbarê pandomîmê de tim ji kovar û rojnameyan re gotaran dinivîsîne. Wezîrê Çandê yê Komara Ermenistanê ji Arsen Polatov dixwaze ku li Rewanê şanoya pandomîmayê ava bike. Arsen Polatov vê daxwazê şûnvan nake û di sala hezar neh sed û heftê û çar an de Yekitiya Sovyetê de Tiyatroya Pandomîmayê Duyemîn li Rewanê di bin sîwanê Art konsertê de ava dike. Lê ev koma wan ji sala hezar neh sed heştê sisiyan şûndatir wek bi navê Tiyatroya Pandomîmaya Ermenistanê dibe saziyeke serbixwe. Arsen Polatov devî devî bîst salan serokatiya vê saziyê dike. Li vir gelek hunermendan mezin dike. Ji lîstikên William Saroyan yên bi navên Ro, Kîlivire û Birçî, ji lîstika Gogol ya bi navê Şinêl, û ji lîstikên Arsen Polatov bi xwe yên bi navên Miniatür, Yên Kor, Payîz û Çendên Din bi derhenîriya Arsen Polatov bi serkeftî tên pêşkêşkirin. Ev lîstik gelek tên ecebandin, ne ku bi tenê li Ermenistanê, wisa jî hema bêjin, Hemû komarên Sovyetê û welatên Ewropayê derdikevin ser dikê. Tevlî festîvalên navnetewî dibin û di pêşbaziyên navnetewî de xelatan dikirin. Ewilîn di sala hezar neh sed û heftê û pênc an de xelata yekemîn a Festîvala Ciwanan û Xandewanên Cîhanê distînin. Şanoger Zorik Hampartzumyan derbarê hunera Arsen Polatov de vê nirxandinê dike.
Ji deh şanoyên eyan yên pandomimayê yên di dinyayê de şanoya Arsen Polatov ya bi navê Kor jî cihê xwe girtiye. Dîsa şanoyên bi navê Payîz û Vekirina Şabûnê jî ewqas navdar bûn. Arsen timê digot, Di pandomimayê de gereka leş û rih Hev re xeber bidin. Rih bê leş nabe, leş jî bê rih. Marcel Polatov di hunera pandomîmayê de ne bi tenê Sovyetê wisa jî li dinyayê tê nasîn. Zanîngehên Moskovayê, Parîsê, Berlînê, Pragê û çendên din ji bo dersan û semînaran wî vedixwînin. Arsen Polatov di sala hezar neh sed heşteyî de bi eznî va Casîm re du zewc e û du zarê wan çêdibin, Bêzar û Samîr. Di serê salên hezar neh sed û nodî de Îsfahana Îranê santraleke Yektiya Sovyetê heye. Arsen Polatov ji bo perwerda pandomîmayê bide zarokên xebatkarên vê santrêlê diçe Îsfihanê. Qasî sê salan li vir dimîne. Di Îlona Sala Hezar Nesit Nod Sisyan de bi vexwendina Navenda Çanda Mezopotamyayê re Arsen Polatov bi tevlî bilûrvan Egîtê Cîmo û dengbêj Astîka Qadir diçe Îstenbûlê. Qasî du hefteyan di navenda çanda Mezopotamyayê de perwerdeyê dide. Ew bi xwe sedema hatina xwe wiha tîne ziman.
Ji bo gelê xwe sed heyf min tiştek nekiriye di dereceya şanoyê de. Di dereceya pandûmîmayê de lê em hatine dixwazin niha nêzîkî hevala bin. Nasiya xwe bidin welatê xwe, wekî em karibin çi lazim be kêrî gelê xwe bên û niha jî niyeta min a ewlîn ew e, wisa jî sazbendên me yên eyan Egîdê Cimo, dengbêja me Aslîka Kadir, ev wisa li ser vê dereceyê dişewitin, niha dil û can bi rih dixwazin tîyatroya kurmancî bidine vekirinê lê ku derê ez nizanim. Wan salan pergala Sovyetê belav bûye. Êdî derfetên ku Arsen Polatov li Ermenistanê bijî namîne. Ew jî di dawiya sala hezar neh sed û newî çaran de koçî Yaroslavê dike. Li vir jî helbet hunera xwe didomîne. Di sala hezar neh sed û newî pênc an heya sala du hezar du dan Zanîngeha Dewletê Yaroslavê de dersên pandomimayê dide. Arsen Polatov di sala hezar neh sed û newî şeş an de, Mîrê Bilûrê Egîdê Cimo jî wek şanoger der dixe ser dikê. Egîdê Cimo wê serpêhatiyê wiha bi bîr tîne.
Dema em li Moskovayê bûn tîyatroya bi navê Ahmedê Xanê nû tê jiyanê, arsên Plato, hazir kir. Min got ez nikarim bilîzim, lê Arsen min xiste nav tiyatroyê. Em çar kes kor bûn, min jî rola korekî dilîst. Em çar kor derdiketin dihatin Cizîrê. Ehmedê Xanê ji bo ku biçe Cizîrê ji me dipirsî, hûn diçin ku? Wek gotina hunermend Charlie Chaplin, her çiqasî axaftinên mirovan bedew û sipehî be jî, Ji bo diyarkirina xurcilandina nava xwe, pêwîstiya mirovan bi tabîrên lalîtî heye. Arsen Polatovşî rol û rista tîyatroyê û kêmasiya wî ya ji bo civakê di rojnameya Welat de wiha şîrove dike.
Eger îro welatê me tune, serbestiya me tune. Ev ewqas şerm nîne. Lê em sî çil milyon kurd in, tiyatroyekê me tune be, ew şerm e. Bawer bikî ji me re welat çiqas lazim be, ewqas jî tiyatro lazim e. Îro em li tiyatroyê dikarin sifetê gelê xwe bidin keşfkirin, zimanê xwe bidin keşfkirin. Em bi tiyatroyê dikarin bibêjin ku em kî ne. Îro em gelekî dişewitin li ser welatê xwe. Lê tiyatroya me hebûya me yê ew şewata bida dilê temamiya mirovahiyê. Edebiyata me gelekî kevn e. Gelek mînakên edebiyatê giş yê me ne. Wan gelan ew nimûne giş ji me dizîne. Sirf mecala me tune bûye ku em bixebitin tu vê derheqê de bi pêş bikevin. Lê ku îro tiyatro kete destê me, em ê wisa bikin wan ji me çi biriye em ê wan bi paş ve bînin. Arsen Polatov ji bo di vî mirazê xwe de miyaser be, di salên du hezar yek û du hezar du dan de li Almanyayê bajarê Wuppertalê di navenda çanda Baranê de dersên pandomimayê dide. û komeke pandomîmayê jî ava dike. Arsen Polatov nîşaneyên pandomîmayê yên di nav civakê de di rojnameya Axîna Welat de wiha şîrove dike.
Mirov dikare bibêje ku pandomîma hunerekî pir kevnare ye. Helbet ev Yunanistanê bi pêşketî bû. Paşê li Îtalya û li Ewropayê belav bû. Ew yek li nik me Kurdan jî hebû. Bi Kurdî jê re dibêjin lêpok. Edebiyata me pir dewlemend e û wisa jî folklora me. Hema ji bo pandomîmayê. Wekî heta roja îroyî pokên me bi xezûrên xwe re xeber nadin. Bi çepik û destan ramanên xwe didin îfadekirin.

Arsen Polatov di cotmeha sala du hezar sisiyan de tevlî festîvalên Amedê û Batmanê dibe û xebatên atolyeyan çê dike. Qasî mehekê li Amedê perwerda pandomîmayê dide. Derhêner Ozkan Küçük li wan rojên Amedê bi Arsen Polatov re ye û bi kameraya xwe wî dişopîne û dû re Belgesela bi navê Mamoste Arsen Diyarî hezkiriyên wî dike. Arsen Polatov ji bo li Amedê di qada pandomîmayê de hîmekî mayînde bavêje, xwedan xeyalên pir mezin e. Nivîskar Ezîzê Gerdenzerî wiha behsa wan xeyalên Arsen Polatov dike.
Arsen ne ew mêr bû ku destewar rûnişta. Xeyala wî damezerandina teatroyekê milî bû. Ew bi xwe li tev hogirên xwe Egîtê Cimo û Feyzoyê Rizo berê xwe dane Ameda Rengîn. Wan li tev Bînbaşê Axê û çend artîstên teatroya Tbilîsê ya Kurdî xwestin bingeha avakirina teatroya Kurdî ya akademîk, Daynim. Lê mixabin karê wa bi sedema cûr be cûr nîvcî ma. Ewan vegeriyan Rûsyayê bajarê Yaroslavlê. Li wir jî Teatroya Milî nehat ava kirin. Ji ber ku xeyalên wî nayên cî, Arsen Polatov pir berxwe dikeve. Ji vegera Amedê pênc mehan şûn da di sî û yekê adara sala du hezar çaran de li bajarê, Yaroslavê qeyrana dil derbas dike û mixabin jiyana xwe dest dide. Hunermendê mezin li navçeya Tutoyevskiyê di goristana Êzdiyan de dispêrin axê. Hevala wî û hunermend Astika Qadir ji dû Arsen Polatov hestên xwe wiha tîne ziman.
Hunera wî bêdeng bû, lê wî lîstika xwe ve her tişt digot û her tişt Bi hûrgilî şîrove dikir. Arsên a qas karê xwe hez dikir, wekî navê qîza xwe danî Bêzar. Li ser kevirê mezelê wî dinivîse. Li vir artîstek het kiriye. Yê ku bêdengiya xwe her tiştî dibêje.